Gudde Moien an häerzlech wëllkomm! Moien! An eiser Rei vu Kuerzvideoen iwwert Demenz geet et haut ëm d'Fro, Wéi kann een am Alldag gutt mat engem Mënsch mat enger Demenz ëmgoen? Hei ass et wichteg, dass ee gutt iwwert d'Krankheet an och iwwert d'Symptomer informéiert ass, well dat hëlleft, d'Persoun mat Demenz besser ze verstoen. Wann ee sech eng Kéier virstellt, dass ee selwer wéinst Gediechtnis oder Orientéierungsproblemer net méi weess, wat ee virun e puer Stonne gemaach huet, wou een ass, wat een do mécht, da kann ee sech virstellen, dass Mënsche mat Demenz heiansdo sech verluer virkommen oder sech onsécher spieren. Wann déi betraffe Persoun zousätzlech dann dozou nach Schwieregkeeten huet, hir Wierder ze fannen oder sech auszedrécken, da kann ee verstoen, dass et heiansdo zu onerwaartene Reaktioune ka kommen. Angscht, Onrou, Reizbarkeet, Depressioun si Symptomer, déi heefeg virkommen an déi kënnen d'Resultat vun esou enger Onsécherheet sinn. Ok. Op wat soll ee mat deem Ëmgang mat Mënsche mat Demenz besonnesch oppassen? Et ass wichteg, datt een d'Persoun mat der Demenz eescht hëlt an dat gëllt fir déi eenzel Situatiounen. Wann d'Persoun Iech zum Beispill um Telefon seet, datt an hirer Stuff komesch Persoune sinn, amplaz datt een dann direkt seet, dat kann dach net sinn, soll een der Saach mol op de Grond goen a kucken, firwat kéint et sinn, datt d'Persoun dat do mengt. Hei kënnt et nämlech oft vir, datt. Stëmmen aus dem Radio oder Persounen aus dem Fernseh fir reell empfonnt ginn, dann ass et am Ëmgang och nach wichteg, dass een d'Persoun respektéiert a wäertschätzt, andeems ee sech op si aléisst a lues a roueg schwätzt a sech Zäit hëlt. Dann ass et och wichteg, d'Selbstständegkeet vun der Persoun ze ënnerstëtzen, Zum Beispill kann een d'Persoun an Alldagsaktivitéiten, déi hir nach Spaass maachen, abannen an esou fillt si sech dann och hëllefräich an nëtzlech. Et ass och wichteg, dass een net op Defiziter hiweist, also d'Persoun net verbessert an och net Tester mécht, andeems ee freet, wéi een Dag si mer haut, well dat weess d'Persoun net méi an dann ass se veronséchert. Am beschten ass et och, wann ee Konflikter vermeit, Dat heescht, esou Saache wéi dat do hunn ech der awer elo schonn x-mol gesot, soll een am beschte si loossen. Et hëlleft och, wann een der Persoun Rou a Sécherheet vermëttelt. An et ass och wichteg, datt een der Persoun nach Entscheedungen iwwerléisst. Am Ufank kënnen dat nach méi komplex Entscheedunge sinn. Herno kënnen se awer och nach beim Choix vun de Kleeder, beim Choix vum Iessen zum Beispill oder ob d'Luucht un ass oder aus ass, de Radio, d'Musek un ass oder aus, kënnen se nach Entscheedunge mattreffen an da fillen se sech selwer méi eescht geholl. Wat d'Kommunikatioun ugeet, wat ass do wichteg bei der Kommunikatioun mat Mënsche mat Demenz? An der Kommunikatioun ass et ganz wichteg, dass ee ganz einfach a ganz kuerz Sätz mécht mat ëmmer nëmmen engem Message. An iert een iwwerhaapt ufänkt mat schwätzen, ass et wichteg, dass ee sech verséchert, dass d'Persoun bei engem ass, dass se nolauschtert, dass si iech och héiert. An do hëlleft et, wann ee sech op Aenhéicht mat der Persoun begëtt an och wann een de Bléckkontakt wärend dem Gespréich oprechterhält. Wat och nach wichteg ass, ass, datt ee Froen evitéiert, well Froen ëmmer e gewëssenen Drock ausléisen. D'Persoun muss d'Fro mol verstoen an da muss se eng Äntwert preparéieren. Dofir ass et am beschte wann Der Froe stellt, nëmmen einfach Froen, wou ee ka mat Jo oder mat Neen drop äntwerten. Dann ass et och wichteg, datt Der der Persoun Zäit loosst, fir hir Äntwert ze formuléieren an datt Der gutt nolauschtert, wat d'Persoun Iech soe wëll. Heiansdo si Persoune mat Demenz relativ ugespaant a séier gereizt. U wat kann dat leien a wéi kënne mir dat beaflossen? Esou Reaktioune kommen net vun ongeféier, mee hunn normalerweis eng Ursaach. Allerdéngs ginn et vill méiglech verschidden Ursaachen, dofir ass et net ëmmer einfach ze wëssen, wat elo genau de Grond ass. Et kéint e medezinesche Grond sinn, zum Beispill, dass d'Persoun eppes wéi huet, mä dass e sech net méi richteg kann ausdrécken, wou de Problem genau läit. Et kann och sinn, dass d'Persoun Honger oder Duuscht huet oder dass e sech net wuel fillt an hirem Ëmfeld oder dass e sech net verstanen oder net wäertgeschätzt fillt. Ok, wéi ass et mat den Emotiounen am Fong bei der Demenz? Bei Mënsche mat Demenz bleiwen d'Emotiounen, d'Gefiller ganz laang erhalen a si gewannen och u Wichtegkeet, well am Verlaf vun der Krankheet déi verbal Kommunikatioun net méi sou gutt funktionéiert. Persoune mat Demenz huele Gefiller wéi zum Beispill Onverständnis, Ongedold oder och Ierger bei hirem Gespréichspartner ganz gutt an Uecht a si reagéieren och dodropper. Déi Gefiller spigelen sech dann, spigelen sech dann souzesoe bei der Persoun mat Demenz zeréck an och si kann onerwaarte Reaktiounen dorobber hunn. Am Géigesaz, wann de Gespréichspartner awer relax a frëndlech ass, Dann ass och d'Persoun mat der Demenz, kann dat sech bei hir erëmspigelen a kann och Oppenheet weisen, Zefriddenheet a méi entspaant da sinn. Dofir ass et wichteg, dass een e bëssen oppasst am Alldag, wéi eng Gefiller bei engem selwer esou matschwéngen. Ok, ofschléissend kann een jo awer einfach soen, och wann et net ëmmer einfach ass, ass et méiglech, Kommunikatioun am Alldag gutt hinzekréie mat engem Mënsch mat Demenz? Ganz genau, et kann een och nach eng ganz agreabel Zäit mateneen hunn. Et sinn dräi Wäerter, op déi ee besonnesch sollt oppassen heibäi, dat ass Zäit, Gedold an Empathie. Villmools Merci! Merci och!